Merħba, good afternoon, il-bu, il-buzu. Tant sirt is-siefer. Eh.
Mill-ewwel. Good afternoon bl-Ingliż fajtieri. U le, ma mhux
ma mhux fehem l-lingwa Ingliża, mmur il-post favorit tiegħi fis-sajf u ta' ħafna insomma. Kompli, ibda bl-introduzzjoni. Episodju numru sitta. Numru sitta.
U llum għandna il-President il-ġdid ta' Birkirkara, Chris Cardona. Jew Doctor Chris Cardona, ma' Chris sa ngħidlek ta'. Kulħadd Chris jgħidli.
Hawnhekk Chris.
Chris, Crisps, Chris. Hawnhekk open, jiġifieri d-diskussjoni. Hawnhekk it-tifel tiegħi jgħidlek Crisps għax dejjem irid. Id-diskussjoni ovvjament fuq websajt fuq sit f'medja soċjali tal-futbol titratta dwar il-futbol. Hemm ħafna fuq x'nitkellmu. Hemm ħafna x'nixtiequ nkunu nafu minn għandek u ovvjament f'isem naħseb il-pubbliku sportiv, dawk li jsegwu l-futbol, dawk li ovvjament għandhom qalbhom l-MPL ukoll għax fl-aħħar mill-aħħar deħlin issa fit-tielet staġun tal-MPL ukoll, il-Kampjonat Malta Premier, nilqgħuk fil-familja tal-futbol għax ovvjament inti għandek il-passat fil-politika, fl-affarijiet l-oħra, fil-qasam legali u dal-affarijiet, però ovvjament il-focus tagħna hija Issa u 'l quddiem fl-irwol il-ġdid tiegħek. Grazzi Rodney, lilek u lil Bużu. L-ewwel mistoqsija. Talli stidintuni.
Ho, me hawnhekk qiegħed jien. Stidinniek aħna. Hawnhekk ho qegħdin aħna. Ho ġo f'dan l-istabbiliment jew ġo lokalità? Le, ho mu. Birkirkara mal-ħajt.
Hemmhekk. Hemm tal-West Ham in-naħa l-oħra ma' Birkirkara, logħba ġifieri li ma nistgħu ninsewha qatt. Konna semmejniha, għamilna referenza għaliha mill-ewwel. Għax l-O'Reillys, il-proprjetarju huwa Karkaris. Għalhekk ho. Tajjeb. U fil-fatt, qas grazzi lili u Rodney ma trid tgħid illum ta? Lilu.
Għalija, għax ħadem biex tiġi inti llum, huwa sajmina vera. Veru, veru. Li jkun moħbi.
Hija verità, hu ħassu. Hu bagħatli. Hu bagħatli. Behind the scenes. Li huwa l-producer ta' dal-programm. Ija, hu bagħatli.
Dak iż-żmien kont sejjer iċ-Ċina u kont se ndum naqra hemmhekk u allura kellna nipposponu l. Eħe, hekk hu. Ir-recording. The recording tal-programm.
Mela. Issa, inti ġieli kont indaħħal, għax jiena ħafna minnix jafuk fil-politika. Imma fil-futbol ma' Birkirkara kont imdaħħal, kont iddeffes, kont tmur tarhom jew f'daqqa waħda issa trid tgħidilna kif ġitek moħħok u tidħol Birkirkara? Le, mela, jien Karkaris pur. Issa, Birkirkara ovvjament bħala futbol team dejjem kien il-team tiegħi għaliex kollek żgħir, tmur l-iskola jkun hemm min hu mill-Mellieħa, mill-Belt, mill-Ħamrun, minn Tas-Sliema, kulħadd ikollu t-team tiegħu. Jien dejjem ovvjament Birkirkara huwa t-team tiegħi. U kont Kien ġej dak iż-żmien ta' Target Ġdida jew ta' Victor Zammit? Le, le, le, le, qabel.
Jien għandi 54 ta'. Qabel il-Gherita lħaqtu President u imma u nafu, naf lis-Sur Joe Gauci u naf it-tfal tiegħu, ħbieb tiegħi personali, u naf anke għal ta' qablu. Ġifieri ili involut sew bħala supporter, bħala supporter ta' Birkirkara, kont nitla' narhom. Meta dħalt fil-politika, jiena tinsiex, kont Kunsillier l-ewwel qabel kont Deputat, u meta kont Kunsillier, kont Kunsillier indipendenti jien. La, ma kontx tal-Nazzjonalisti jew tal-Labour. Jiena, Kunsillier ta' Birkirkara, konna indipendenti dak iż-żmien. Mela tal-Ewwel Kunsill?
L-Ewwel Kunsill li tfaċċa.
Meta l-Labour ma kinux ħarġu n-nies tagħhom, kulħadd.
Qabel dan kollu niftakrek ukoll newscaster Ridwan. Żgur, jekk tidlammu eh, hemm mela, ġifieri.
Eh, mela, ġurnalist. Ġurnalist, ovvjament.
Eh.
U news reader, u news caster. News caster, news reader.
U court reporter.
Mhm, mhm. Kont għandi student u l-università. Il-perkors.
Imma, imma futbol kont nitla narhom. Meta ovvjament ħalt fil-politika, Ma kontx immur għax ħa nieħu pjaċir biss, kelli, kelli obbligu li mmur. Ara, bqajt insegwihom. Fi żmien Victor Zammit, hu di fakkari li dan l-aħħar Michael Spiteri, li huwa wieħed mill-Viċi Presidenti ta' Birkirkara u wieħed mill-iktar nies li jikkontribwixxu għal Birkirkara u dejjem ikkontribwew, Kien fakkarni, qal li Chris. Michael, Missier Oliver. Missier Gordon.
Missier Gordon u Antoine. Qal li Chris, qal li tiftakar meta konna fil-kumitat flimkien ta' Birkirkara? Fis-sottokumitat flimkien? Għedtlu hija, Michael, għedtlu niftakar, għedtlu però ipprova fakkarni naqra, ftakar hu, mhux jien. Kon, kien għamel sottokumitat, dak iż-żmien Victor Zammit, Alla jagħfirlu, nhar il-Ħadd 19 ta' Lulju Ħa nikkommemoraw u nikxfu l-bust tiegħu il-Wied ta' Birkirkara flimkien mal-Kunsill ta' Birkirkara u mas-Sindku Desiree Grech. Qal li inti kont fis-Sottokumitat tal-Finanzi ta' Birkirkara, yani nitkellmu aħna twenty six years ago, jekk mhux iżjed. Jiġifieri jiena dejjem kont involut. L-istatut ma kienx iħallina, u għadu sal-lum hekk, li jekk tkun membru parlamentari ma tistax tkun membru fil-kumitat ta' Birkirkara. Tal-futbol. L-istatut.
Imma di Birkirkara biss. L-istatut qegħdin inbidluh. Jiġifieri issa għandna tim ta' avukati, Illi qegħdin inbiddlu mhux l-istatut biss, qed inbiddlu kważi kollox. Qed għax jiena jien mir-Rabat. U meta r-Rabat kellhom il-President Tony Abela kien fil-. Kien membru parlamentari. Parlamentari. Eh mela, żgur.
U nafħu il-notar. Tazzi kollha n-notar. Mela, notar, mela l-affillu, mela, mela, żgur. Kien kollega tiegħi wkoll. Ġifieri, l-istatut tal-futbol ma għadx. No, no, no. L-istatut tal-Birkirkara. Kellek.
Il-President ta' Sliema li ħfilu wkoll jidhirli Robert Arrigo. Kien fil-Parlament meta kien President ukoll. Għomru u żmienu.
Żgur, imma l-Istatut ta' Birkirkara hemm klawżola illi jekk tkun MP, Membru tal-Parlament, ma tistax tkun fuq il-Kumitat ta' Birkirkara. Neħħiha ta'.
Neħħih.
Taħseb? Għaliex le? Għaliex mela jekk jiena Membru Parlamentari tar-Rabat, ejn ngħidu hekk, ta' Malta u mir-Rabat. Mhux ġid nista' nagħmillu r-Rabat. Jien qed nara. Għandek kuntatt iktar u għandek ċertu power. Jien qed nara kuntatt u ġid issa billi nitla' iktar nista' nagħmel ġid, ikolli iżjed saħħa nkun fil-Parlament. Però mbagħad ovvjament ħa jkollok ħa jkollok il-kunflitt illi jekk inti hemm membru parlamentari ta' naħa irid tagħmel wieħed tan-naħa l-oħra, fimt, jiġifieri. Imma ma ġarax hekk fi żmien Robert Arrigo. Anzi ħabbu kulħadd ir-Robert Arrigo ż-żewġ naħat. Eħe. Ħafna ta' ħin kien maħbub minn żewġ naħat. Eħe, eħe, eħe. U żgur.
Mhux fuq taslima biss minn Malta kollha. U jiena, jiena ħdimt miegħu fil-politika. Ġifieri konna tnejn deputy leaders, hu ta' partit u jien ta' partit ieħor. Ejn, Chris, ejn niġu għad-dunque, ġifieri issa ħalli tispjega kollox ħaġa ħaġa. Kif twieled kollox? Issa inti tajt l-introduzzjoni tiegħek, ħa noħdok lura. Season li għadda, issa biex nagħmilha ċara, ġifieri inti ħabib tiegħi snin twal, Il-predeċessur tiegħek Michael Valencia li kien President sas-sena l-oħra, ħdimt tajjeb ħafna miegħu, minn hawnhekk ngħidha pubblikament u minn hawnhekk insellimlu.
L-istess jien. Il-perjodu tiegħu mal-klabb. Nispera li narawh nhar il-Ħadd. Eħe, il-perjodu tiegħu mal-klabb seta' kien aħjar però seta' kien agħar, Ġej minn staġun fejn Birkirkara ddiżappunta u kulħadd jaf, jiġifieri jiena ma ġejtx hawnhekk biex noqgħod ngħolli lilek u nkisser il-kumitat ta' qabel, anzi pjuttost le, ħafna mill-kumitat, mhux biss il-Michael li ovvjament ħadtlu postu, biddilthom, ma' kollha ħdimt tajjeb ħafna, jiġifieri hawnhekk ġejt biex naraw it-triq 'l quddiem biex klabb glorjuż bħal Birkirkara jimxi 'l quddiem u jagħmel dak li m'għamilx sentejn ilu meta għal żewġ finals, faċilment ħa double. Ma ninsewhiex di, sentejn ilu, jiġifieri żewġ finals tilifhom. F'ġimgħa. F'ġimgħa. Kif nibted, kif nibet l-interess? Inti semmejt il-Viċi President anzjan Michael Spiteri, il-familja Spiteri, naf li għandek relazzjoni tajba magħhom. Kif nibet dan l-interess? Battu, deċidejt, qomt filgħodu, għedt lil dana, kellek xi kuntatti, bdiet ġejja, ilha ġejja l-ħaġa? Le, m'hiex ġejja ħafna. Għidilna l-istorja kollha.
Jiena nerġa' ngħid, supporter ta' Birkirkara u t-tim insegwih. Jiġifieri dawn iż-żewġ finals tlajt narahom u nitla' nara logħob oħrajn, ma kontx nattendi kull logħba, imma dawn il-finals li semmejt kont qiegħed hemm, it-tnejn li huma. L-aħħar riċentament xtaqt li ninvolvi ruħi fil-kumitat, jiġifieri ma kontx qed nantiċipa illi ħa nispiċċa fis-siġġu ta' President. Jiena xtaqt illi nipparteċipa, li ngħin il-klabb li nħobb, li issa għandi ċ-ċans u nista'. Għax m'għadniex fil-politika, ħallejt ammont ta' żmien biex l-affarijiet jibirdu, mhux ħriġt minn ġol-politika, pupp, u dħalt fil-futbol. Ġo Birkirkara.
U riċentament tkellimt ma' xi ħbieb tiegħi illi illi huma supporters u huma nies illi dejjem kienu involuti fil-klabb u u qaluli isma' qaluli iva ta' li idea tajba qaluli naħseb illi qalli jilqgħuk with with open with open arms. Il-kwistjoni skalat għaliex saret petizzjoni minn grupp ta' membri tal-klabb, grupp kbir ħafna, ħafna fidem jiġifieri, illi talbu r-riżenja tal-kumitat u tal-tmexxija ta' Birkirkara, u mbagħad eventwalment il-kumitat irriżenja u inkluż ir-riżenja tal-president Valencia. Ġie jirriżenjaw en blokk. Eh, eh, bdew jirriżenjaw, wieħed telaq kmieni, mbagħad telaq ieħor, mbagħad telqu tnejn. Nofshom marru għall-Balzan, mal-ġirien tagħkom jidhirli. Iva, mela, mela, żgur, mela, mela, mela. Imma minnhom reġgħu ġew. Ejja, mela, żgur. Michael, żgur.
Dak. Ma ma kienx ma. Le, le, le, hemm hemm kien.
Pereżempju. Għalhekk żomm. kien hemm.
Ma hemm. Michael, Godwin u Twani li ovvjament baqgħu hemm. Baqgħu hemm. Fhimt?
Imbagħad hemm nies oħrajn li baqgħu hemmhekk bħal Viġ, ah, bħal Krasher. Jiġifieri ħa nsaqsija. Il-Krasher pereżempju ilu hemmhekk. Raġa' ġie. Għal żmien u għomru. Però t-tifel ġej mill-Meriġan u neħħejtuh.
Mela, dik hija kwistjoni ta' technical staff. Technical staff, le, mhux qed ngħidlek li jagħżilhom il-kop. Mhux qed ngħidlek li neħħejthom. Jiena ma ġej miltqajt, jista' jikkonferma.
Mhux qed ngħidlek li neħħejthom. Qed ngħidlek stat ta' fatt jien hawn.
Offrejtlu xi ħaġa oħra li f'dan l-istadju għadu ma jistax jaċċetta, fis-sens mhux ma jistax jaċċetta ta' li qed jara jagħmel l-evaluations tiegħu. Imma xorta waħda, ġifieri, fhimt? U mbagħad avviċinawni grupp ta' żgħażagħ In between da kollu, da kollu li huma supporters ta' Birkirkara u ultras ta' Birkirkara. U bdejt niltaqa' magħhom u għedt lil Marelli, xi grupp fantastiku, inkredibbli, għadhom żgħar daw, in their twenties kollha qishom it-tfal tiegħi. Imma daw jiġifieri jafu l-futbol, jafu d-dinamika tal-klabb. U ħeġġu qaluli isma' qaluli aħna qegħdin nixtiequ li nipproponu lilek. bħala president, bdejt nistawndja naqra n-nies.
Tuħu feedback l-ewwel. Ħadd feedback u bat ovvjament ġara li ġara fil-konferenza eh, straordinarja fl-annual general meeting. Fl-AGM.
Fl-AGM, i. AGM, sorry. Kif ħadha Michael Valencia?
Ma nafx, eh, ġifieri m'għandix kuntatt miegħu jiena. Jiena Michael naħseb kellimtu forsi ħames darbit f'ħajti. Transition ma kienx hemm jiġifieri jew take over, just u hand over ma kienx. Ma ħsibtuhiex li tistgħu taħdmu flimkien jew le? Kien hemm dan is-suġġeriment. Dik il-possibilità.
Kien hemm dik il-possibilità però għal xi raġuni jew oħra ma ma rrealizzatx ruħha. Kien hemm żmien fejn ukoll konna qegħdin nikkunsidraw il-possibilità li nappuntaw interim president Għal perjodu ta' żmien, fhimt, ħalli jkun hemm naqra transmission minn.
Jien ma naqbilx, jekk. Jiena ma tantx qbilt magħha lanqas. Għax malajr jibdew jaħtfu, kulħadd jaħtaf l-aqwa players, u b'interim president ma tirbaħx l-aqwa players. Imma jkollok issues ta' governabilità wkoll. U jkun hemm ċerta inċertezza wkoll.
Jiena. U mbagħad ġara li ġara ovvjament u tlajt b'mod unanimu, jiena. Tlajt b'saħħa kbira.
Unanimous li, total vote. Semmejna, kif għedtlek, dal-podcast ġifiri niprofaw nkunu open, ma jkollna agenda kontra ħadd, imma l-affarijiet li nisimgħu anke barra, iwieġbu hawn, insaqsuhom, niftħuhom, u mbagħad jekk hemm bżonn il-mistieden jiċħadhom. Però smajna ħafna, u nerġa' nsemmih, Michael Valencia, l-eks President, mhux qed nipponta swaba' lejh, hu kien qed imexxi kumitat. Kumitat li kien qed imexxi klabb li kien hemm l-għajdut, qabel dħalt inti, li kellu miljuni, mhux ħa nsemmi l-figura, hekk hemm nafha, miljuni kbar ta' dejn. Miljuni ta' ewro kbar ta' dejn. Hekk hux minnhom u kif il-klabb taħt it-tmexxija tiegħek s'issa f'dawn is-sitt ta' seba' ġimgħat qed jikkumpensa biex ovvjament is-sitwazzjoni finanzjarja tal-klabb tibda ġejja fuq saqajha? Ara.
Ejja nibdew fattwalment. L-ammont ta' 5.6 million huwa miktub. Irid hawn mhux noqogħdu ngħidu, nispekulaw. Mhux hekk. Issa, apparti minn dak, hemm djun oħrajn.
X'inhuma? X'ikunu dak djun? Pereżempju, ċertu dejn ma' eks President, pereżempju, mhux ta' ma' Michael, eh? Tal-klabb. Self illi kien ta lill-klabb illi ovvjament miktub. Għal Victor Zammit?
Le, mhux għal Victor. Mhux għal Victor qed ngħid.
Mara, u mhux għal Victor.
Mara, ejja. Żgur li le.
Imma hemm djun oħrajn, anke ma' ċertu nies oħrajn. illi selfu il-flus li klabb illi għandhom karta li tittina tal-ura. Ġviri, hemm ammont sostanzjali ta' dejn. Jien id-dejn ma jaqtalix qalbi. U ma jaqtalix qalbi għaliex jien nemmen illi l-potenzjal li għandu l-klabb mhux ħajsir mill-lum għal għada, Imma jekk nagħmlu pjan illi jiena ppreżentajt qabel ma dħalt għall-Presidenza u li ġie aċċettat u li qegħdin naqblu fuqu u qegħdin naħdmu fuqu minn day one, minn day one, jiena nemmen li dad-dejn by time jinqata'. X'inhu l-pjan?
Primarjament il-pjan, governabilità u trasparenza fit-tmexxija. Finanzjament b'saħħtu tal-klabb. mhux bi djun imma b'investiment fl-infrastruttura tal-klabb, fil-plejers tal-klabb, il-management ta' kif inti tuża l-plejer anke biex irendilek ċertu benefiċċji fl-events, qegħdin naraw, per eżempju, il-membership tal-klabb f'sena, mhux biex immaqdar, kienet xi 450. F'sitt ġimgħat tellgħini għal fuq 600. Very good.
Jiġifieri in six weeks qbiżna dak li l-club kellu u by far jiġifieri f'sena membership. Over 25 percent.
Imma f'sitt ġimgħat. Li inti Karkaris u Michael mhux qed ngħid xejn. Imma f'sitt ġimgħat.
U Michael ma kienx Karkaris. Żgur li. Għall-ammont żgħir ta' żmien huwa xi ħaġa tajba ħafna. Li inti Karkaris pur u Michael ma kienx Karkaris għax din smajtha fit-triq jien. Mingħand Karkariżi, għax anke r-Rabat għandkom Karkariżi supporters. Mhux biss, kullimkien, għandna Għawdex, Birżebbuġa, Bormla. Karkariż, issa għandna Karkariż fi Smajta. Taffettwahom, ħsibna. Mhux l-ewwel wieħed, kien hemm presidenti tal-Birkirkara Club. Dottor Delia, għadna ma semmejniex. Dottor Adrian Delia mhux minn Birkirkara? Imma, imma huma kienu qed jgħidu minn Valencia għal issa. Mhux minn dejjem. Imma jiena, fhimni, jiena, jiena fuqi nista' nitkellem, jiena ovvjament. Jien li smajt fit-triq.
Jiena Karkaris,
twielidt Birkirkara, għext Birkirkara, ħdimt Birkirkara, il-karriera politika tiegħi kienet Birkirkara, kelli l-uffiċċju Birkirkara, jiġifieri. Ħadd ma jista' jgħid li minn. Aħmar u isfarin.
Bil-Liverpool b'kollox. Minn fuq s'isfel. Semmejna l-passat fuq fuq għax kif għedna importanti nerġgħu nagħmlu referenza li dan huwa programm fuq futbol u fuq Birkirkara u fuq il-President il-ġdid Dottor Cardona. Però ovvjament kulħadd jafek, jiġifieri semmejna l-passat legali tiegħek, il-politika, il-preżent huwa Birkirkara, però minn Birkirkara Chris Ma jitmorx il-familja minn President ta' Birkirkara, għandek ix-xogħol tiegħek, ix-xogħol preżenti tiegħek. Ix-xogħol preżenti tiegħek ma nafx jekk tixtieqx tespandi fuqu. Jista' jwitti triq it-pick, it could pave the way biex ovvjament iġġib business, investimenti minn barra li jkunu jistgħu jgħinu l-klabb, il-klabb li qed tmexxi llum il-ġurnata. Jiena ħafna, jiena ħafna mill-xogħol li nagħmel illum mhuwiex xogħol ta' avukat. Jiġifieri jien m'għadnix nidħol il-qorti jew nara n-nies l-uffiċċju. Huwa xogħol iktar li hu ilaqqagħni ma' dak li huwa msejjaħ il-high net worth individual tier, dawk li jgħidulhom HNIs, jiġifieri dawk ikunu nies li jkollhom portfolio ta' investimenti. Kbar.
Barra. U inti ssibilhom fejn. Ħajt għalhom tgħix. U aħna l-uffiċċju, eh, l-uffiċċju tagħna intuhom l-assistenza, s-sapport f'dak li għandu x'jaqsam mal-pajjiż li jagħżlu, l-ġurisdizzjoni li jagħżlu, ir-relokazzjoni tal-familja tagħhom, l-edukazzjoni tat-tfal tagħhom, l-investimenti li ser jagħmlu, jekk ikunx ġo pajjiż Ewropew jew inkella pajjiż ieħor. U għandna ammont ta' klijenti li li huma network sabiħa ħafna, li bdejt naħdem fuqhom mill-ewwel jiena, jiġifieri from day one, jekk mhux minn minus match day minus 2. Minn qabel. Eh, minn qabel. Ovvjament, in parallel ma dak li hemm bżonn nagħmlu fil-klab ta' Birkirkara biex il-klab binġibuħ klab professjonali. U l-lum għanna l-għodda biex namlu għadik, għalix l-lum għanna il-leġizlazzjoni tal-commercialization. Dik għanna ġiż bil futbol Malti. Kon eh? ġejbiet il-mistoqsija.
Illi minnajra dik ma jista jisir xejn. Allura llum aħna għandna għodda, l-klabbs, orrajt, illi nistgħu nużawha f'żewġ affarijiet. One, proġetti. Mela aħna għandna l-proġett tal-infetti. Sa dalgħodu jiena kelli meeting ma' grupp ta' nies illi huma involuti fil-commercialization tal-isports, illi rajna l-liġi, għaddejnieha, rajna x-schedules, Maltin, mhux hekk, mhux hekk, le, le, li jaħdmu xogħolhom dan, li rajna, rajna li rajna x-schedules, rajna x'għandu jsir, kif inti trid tagħmel il-proġett skont il-liġi, x'tip ta' proġett irid ikun, kif ħa jitqassam bejn l-aspett kummerċjali u l-aspett sportiv, il-persentaġġi li għandu jkun hemm, Il-business plan li għandu jiġi ppreżentat, aħna għandna l-infetti. Impact assessment fuq ir-residenti naħseb ukoll għax għandek. Planning Authority, Lands Department. Għandek lokalitajiet li naf li l-permessi ħarġu, il-proġett il-pjanti qegħdin hemmhekk u issa ħa jibda l-paroli tan-nies. Jekk hux ODZ, jekk hux within. Titgħallem tara r-residenti, hu taf kif aħna. Mela inti għandek għodda li tittuża. U aħna ħa nużawha dik. Ħafna minnhom residenti ta' Rom f'kull pajjiż. At committee level diġà qajjimniha, qegħdin niddiskutuha issa. Qegħdin nagħmlu ammont ta' meetings biex nagħmlu, nindividwalizzaw x'tip ta' proġett għandu jseħħ l-infetti. Waħda pereżempju mill-problemi li qed nara, li qed naraw, illi ma jistgħux nagħmlu l-level aside hemmhekk. Jiġifieri l-wisa' ma jtinix biex nagħmlu l-Levine Site. Inkella tdejja t-triq, jew tmur in-naħa l-oħra, fin-naħa tal-kulleġġ, hu. Imma hemmhekk propjetà tal-Ġiżwiti mbagħad. U mbagħad hemm l-MCS. Ma tistax, hu.
Li huwa proġett privat. Eżatt. Jiġifieri aħna għandna proġett sabiħ ta' ġbir hemmhekk, ħafna ħafna. Imma dal-proġett ħa jqanqal interess. Għax inti qed tikkummerċjalizza proprjetà li llum hija mejta. Ejja ngħidu mhux mejta. Hemm naqra dħul minħabba l-five-a-side pitches, hemm naqra dħul minħabba l-bottegin. In-nurseries.
Fihimt, imma, imma, hemm differenza milli jkollok xi ħaġa hekk passi, passiva, malli jkollok proġett attiv li fi tlieta, erbgħa, forsi ħames snin lest u inti l-klabb qed idaħħal injection kontinwa ta' dħul, income, għall-klabb il-ħin kollu, dak waħda minnhom. In-naħa l-oħra għandek imbagħad il-kummerċjalizzazzjoni tal-klabb proprja. Jiġifieri illum il-klabbs mhux ħa jibqgħu aktar klabb tal-kumitat, ħa jiġi kumpannija privata. B'self sustainable.
Jiġifieri bis-CEO, bis-CFO, bl-organigram ta' kumpannija ta' corporate, kif huma klabbs barranin. Titħajjar, titħajru, eħ iddiskutejtu, għaddietlek minn moħħok li taqbdu t-triq li qabdu l-ħiebs?
It-triq li li qabdu l-ħiebs hija triq li tgħodd għal Hibernians Football Club. Hija relevanti għalihom fis-sitwazzjoni tagħhom. U jien naħseb li għamlu biċċa xogħol tajba ħafna, il-President Ranier u t-tim tiegħu, Ħadt pjaċir ħafna nisma' lil Jesmond l-aħħar darba fuq il-podcast tagħkom. Hemm inti billi għandek dawn it-tip ta' business people li kapaċi jinvestu. Iva, idea għaliha. Tgħallimt ħafna minn dak li kien qed jgħid Jesmond hawnhekk. Jesmond il-Ħaġġ għandu esperjenza twila fil-futbol. Ħafna, ħafna, ħafna tgħallimt. Għedtilkom qabel ma bdejna l-podcast. Kien podcast li ħalla impatt. Brillanti. Kellna feedback tajjeb ħafna. Imma mhux dak li jgħodd tal-Hibernians ħa jgħodd tal-Birkirkara. Is-Sliema issa wkoll l-istess, ma jgħoddx għall-ħiebs li jgħodd għalina jew għall-Belt jew għall-Furjana, Agħasli. Mela aħna wieħed qed tailor make illi rridu nadottaw. Aħna l-kumitat, jien għandi kumitat, le le Buz Osmani, jien għandi kumitat fenomenali ta' nies illi huma mhux ħa ngħidilhom esperti ta'. Fil-qasam tagħhom.
Imma tant huma fil-qasam tagħhom illi dawn ma tistax tmerihom għax huma awtoritajiet, jiġifieri jekk int ħa titkellem fuq infrastruttura, xi ħadd illi xogħlu huwa infrastruttura, jekk ħa titkellem fuq legal and compliance għandek avukat u nutar, jekk qed titkellem fuq jien naf l-aspett tekniku għandek persuna illi, fihimt, l-isponsorship u l-commercialization, il-finanzi, Għandek Senior Vice President li huwa Gordon illi għomru u żmienu dan fil-finanzi u fil-futbol u kien ex futboler, ġifieri kulħadd bir-rol tiegħu. Aħna flimkien, issa aħna bħala kumitat, qegħdin naraw kif noħolqu the best way forward, kemm għall-infetti, għall-proġett illi nixtieq insemmih għal Victor Zammit, dik hija xewqa tiegħi personali, u għall-commercialization tal-klabb per se, li inti minn klabb, minn kumitat ħa ġġibu kumpannija.
Jiena Vicky Gara dal-aħħar kelli fl-ewwel podcast kellna Rodney meta jiena għedt li min iġib l-iżjed nies. Kellna l-Memeko għedna li. U semmejt il-Vicky Gara, qishom il-Vicky Gara n-nies qed jarmuhom. Batili Simon dik, dik kien Batili Simon. Teaser biex jgħidli hawn smajna neżistu.
Jiġifieri u intom, intom, huwa kważi l-iktar ma għadux l-ikbar pajjiż imma kien l-ikbar pajjiż li huwa li iktar għandu nies. U bla dubju jekk Birkirkara jerġgħu jkunu b'saħħithom jimlewh il-ground. M'għandix dubju jiena li dis-sena. Daqs il-Ħamrun, jiġifieri F'saħħitkom. Din interessanti li għadu kif semma Chris, el business model, il set up illi naħseb illi mhux qed ngħidlek li qed tikkupjaw lilhom u għadna ma semmejnihomx. Le le le le lanqas nistgħu nikkupjaw aħna. Le le le le lanqas il President il Claudio, il Malbelt meta rritornaw Premier League din is sena l-oħra ħadmu b'din il Mudell differenti wkoll. Claudio ma adottax il mudell imma ta kumpanija kummerċjali. I see.
Le uża s-saħħa tas-sapport kbir li għandhom. Il-Belt għandhom sapport fenomenali. Uża s-saħħa billi bdew jiġbru anke nies tat-triq. Però dis-sena aħna bi Kirkara hemm l-entużjażmu jidher mil-laqgħat li jkollna, mill-mod ta' kif il-membership splodiet in four, five weeks u għadha għaddejja, mill-events li qegħdin nagħmlu, minn ċertu, pereżempju aħna l-events, dal-kumitat qed jagħmel ċertu events. illi tinduna inti mill-attendenza jkunu eżawriti mill-ewwel. Għandkom xi car free day ukoll b'. Nhar il-Ħadd dik.
Dik nhar il-Ħadd li ġej. Meta ħajkun hemm mal-Kunsill.
Dika mal-Kunsill qegħdin norganizzaw il-kommemorazzjoni tal-bust ta' Victor Zammit on the day after one year. U events sportivi, events sportivi mar-raħal kollu.
Mar-raħal kollu.
Interessanti li jkollok ġurnata f'raħal bħal Birkirkara fejn hija traffikuża u ma jkollokx karozzi għaddejjin hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Ħa nitkellmu dwar
il-procurement ta' players. Qegħdin fis-sajf, qegħdin f'nofs Lulju, il-kampjonat jibda xahar ieħor, issa inqas minn xahar ieħor fl-erbatax. Għandna xi friendlies ukoll dal-weekend aħna nibdewhom immossa tournament.
Spjegalna daqsxejn. Aħna nibdew 17 mal-Gżira. Sa ġġibu Għadek kif semmejt. Dawk qed jistennew.
Għadek kif semmejt.
U din naħseb kemm inna nitkellmu. Interessanti dejjem s'issa f'daw il-nofs jew fuqhom li ilna, però is-supporter irid jara t-tim jissaħħaħ. Naħseb jiena s-supporters diġà raw illi kien hemm
catchment ta' players illi kienu mixtieqin u li llum qegħdin parti mill-klabb. Jiġifieri l-iskwadra,
bl-eċċezzjoni ta' player wieħed, alright? Li kien ġej u mar ma' xi tim ieħor. Jien naħseb ikona ta' Birkirkara sa sentej ilu, is-supporters riduh. Satariano.
Is-supporters riduh lura. Kien hemm prattikament kollox jew kontu
f'negozjati miegħu biex jirritorna għax nafu li parti mis-suċċess ta' sentej ilu fejn potenzjalment kieku ma tliftux il-Ġiex Finals kontu tuħdu d-double u kellkom tim b'saħħtu u kompetittiv ferm. A driving force that season was Alexander Satariano. X'inhi s-sitwazzjoni tiegħu qabel ma jumejn ilu kkonferma li ingħaqad ma' Sliema Wanderers? Dana kien qed jitkellem ma' diversi klabbs, ma' għamam ta' klabbs, inkluż magħna. Għamel sew.
Kif għandu dritt jagħmel. Jien narah wieħed mill-aħjar jekk nista' ngħid li għandna magħna. Kif għandu dritt jagħmel. Kellna sitwazzjoni wkoll fejn kellu xi arretrati u tħallas tagħhom. Ara kemm kien ilu, anyway. Però ultimate jagħmel id-deċiżjoni hu. Jiġifieri lili nfurmani, informa lil Gordon ukoll Spiteri għaliex id-deċiżjoni hija tiegħu, ultimately rridu nirrispettaw id-deċiżjoni tiegħu. Jiġifieri ma nistax ngħidu isma' għaliex x'għamel. Da player iddeċieda liema hu jaħseb għalih huwa l-aħjar futur. Jiġifieri li kieku ġie ma' Birkirkara konna ngħidu l-maqlub u ngħidu qed tara għamel deċiżjoni tajba. Mingħajr ma nsemmu figuri. Ma nistgħux inkunu egoisti. U mingħajr ma nsemmu figuri, taħseb jekk ma tafx tgħidli ma nafx, id-deċiżjoni ta' Satariano deċiżjoni sportiva jew finanzjarja? Sportiva, in my opinion. Strina, fiha x'tifhem. Jiġifieri Chris u Birkirkara marru marru b'salarju b'saħħtu ħafna. Sportiva. Naħa jien naħseb li sportiva d-deċiżjoni. Jiġifieri intom. Jista' jkun hemm fatturi oħrajn. Mhux hekk, mhux hekk.
Ismagħni, Bożu, ħata intom tgħallmuni fil-futbol, imma jiena nitgħallem naqra malajr ukoll. Inti tara wkoll il-plejer ma' min irid jilgħab. Ma' min irid jilgħab. And keeping in mind li qabel Birkirk Kara żgħir kien ma' Sliema wkoll diġà. Imma inti, inti, il-Luxol Sliema.
Jien niftakru tifel mal-Luxol. Luxol Sliema, Birkirk, u mbagħad jidher li ma nafx hekk kienx. Il-plejers. Le, kien hemm Balzan ukoll.
Il-plejers, inti taħseb ma jfittxux illi jkollhom id-dressing room, fid-dressing room plejers ħbieb tagħhom? Naqblu? Naqblu. Iġvi, taf tkun parti mid-deċiżjoni tiegħu di wkoll, illi hu rajt forsi aħna offrejnilu one, ħaddieħor offrilu one, imma ma' ħaddieħor hemm plejers illi jħossu aktar komdu. Ma Sliema għandek għandek. Imma din mhux ħaġa naturali.
Għandek plejers tan-Nazzjonal, għandek Bonello, għandek il-Jean Borg, għandek il. Anke aħna għandna plejers tan-Nazzjonal. Nif, nif, mhux man-Nazzjonal, imma Malti wkoll.
Għandek in-Nene, Steve Pisani, Luke Montebello, ġifieri għax għandek. Imma ġifieri dawn, dawn għandhom l-emozzjonijiet tagħhom, il-plejers mhumiex robots. Eh, dan fl-aħħar mill-aħħar full-time job tiegħu da, professjonali. Irid ikollu ambjent li jħossu komdu fih. Eh. Issa l-ambjent li jħossu komdu fih, mhux kif ħajmur biss mal-kumitat, mal-president, mal-viċi president, mal-coach. Hemm il-players, hemm il-coach, hemm l-element tal-coach. Ngħidu kif inhi, ngħidu kif inhi. Jiġifieri eh. Chris qed jispjega u spjega tajjeb ħafna. Jiġifieri Chris huwa l-President u jirrappreżenta dak li huwa tajjeb għall-Birkirkara. Tħossuha għadha friska, però għidna naqblu li Satariano m'għamel xejn ħażin. Hija deċiżjoni li kull plejer professjonali jieħu. Għandu ġiex. Jekk nista' nurik il-messaġġi tiegħi miegħu. Għandu ġiex clubs u d-deċiżjoni fl-aħħar mill-aħħar kienet tiegħu. Però ovvjament Birkirkara jistgħu intom urtati, għadkom urtati biha s-deċiżjoni. Ma tqogħdux tagħmlu bħal babies u aħna hawnhekk irġiel. Għamel tajjeb Walter Arciola.
Aħna rġiel.
Nirrebħu.
Rebaħ l-ewwel. You win one, you win some and you lose some. Ekku. Ma jistax jiġi kulħadd infallibbli hawn. Aħna ħadna players minn timijiet oħrajn. Ġeljo, ġeljo, ġeljo. X'konna sa. Semmejnihomx. Ħajdu ħaġa ħaġa xi ovvjament il-programm fl-ħsija ma tistax f'ħames minuti tgħid kollox. Ħalli anke n-nies jispjega. Ma nixtieqx noqgħod insemmi l-players individwalment. Daw kollha ħabbarnihom fuq Is-social media ħa nillonċjawhom Fifth August, ħa nagħmlu event oħra. Għandkom event, eħe. Ħa tkun iva, ħa tkun super launch. Eħe. Tal-plejers Mhux kollha. ħa nsaqsik fuq plejers, ta, inti ovvjament il-. Imma rajtuhom fuq Ija, le, Facebook, le.
fuq Instagram, Em, jiġifieri wieħed wara in-between, l-ieħor. ġejjin. In-between, inti nafu li għandek team manager, għandek il-Chris, Ej. ehm, kien Chris. magħna xahar, il-Maċu. Il-Maċu. Manġon, insellimlu minn hawnhekk, ħabibna hawn ukoll. Eh, Però il-link bejn l-amministrazzjoni U t-technical staff immexxija mill-coach, head coach Paul Zammit. Nafu li Malta mhux bħall-Ingilterra, għandek il-manager, il-head coach huwa responsabbli mill-pitch.
Per eżempju, dawn il-players li ħadtu, Zach Muscat, il-goalkeeper hawn internazzjonali, u oħrajn biex la nqgħodx insemmi mhux ħa nsemmihom, jekk trid semmihom inti. Però min huwa l-link biex ovvjament taslu għal dawn l-akkwisti importanti? Ovvjament għandek inti, kif semmejt inti, il-head coach u l-assistant coach. Kont sa ngħidlek, Stefan Sultana, Stefan Sultana, Stefan Sultana illi f'dawn is-sitt ġimgħat li naħdmu flimkien eh, kontinwament f'kuntatt kemm mal-coach u mhm. kif kemm mal-assistant coach. Illi huma eh, il-ċentru tat-technical tat-technical team. Stefan direttur tekniku jew assistant coach? Assistant coach. Direttur tekniku min hu?
Id-direttur tekniku f'liema sens? Għaliex int ħafna drabi jkollok role ta' direttur tekniku li kif qed ngħidu jkun il-link bejnek bħala president jew l-administration u technical staff. Iss, mela, ġej għaliha. Mela, inti għandek il-head coach u l-assistant coach illi qegħdin f'continuous contact. Għandna lil Chris, illi bħala team manager l-istess dan il-ħin kollu jikkoordina il-bżonnijiet li għandhom it-technical team magħna, mal-kumitat, individually, skont x'ikollhom bżonn. Chris huwa l-iskout qisu? Le, team manager.
Le, le, le, team manager.
Li kien in-Naxxar, dak tan-Naxxar. Team manager.
Team manager.
Ikollu knowledge ta' players, ikun jafhom inside out. Jissemma li qisu speċi ta' scout. Imma aħna fehmni nisma' jiena kważi kważi but l-iscout role inżommu naqra diskret taf. Jiena nippreferi jkolli scout ma jkun jaf ħadd bih. Mhux se tgħidli iva. Qed tifhem? Jiġifieri anke issa meta saqsejtni inti imma d-direttur. I am very cautious fuq ċertu responsabbiltajiet li jien nemmen għandhom jibqgħu diskret. Qed nifhem ora. Jidher li dna tiegħu politiku imma hu.
U mbagħad għandna, għandna fil-Kumitat stess, għandna pereżempju lil Jake illi huwa coordinator bejn il-Kumitat u t-technical team dirett, jikkoordina wkoll mal-miners. u allura aħna għandna iżjed affjetament bejn dak li jkun qed jiġri mill-academy 'l fuq, mill-minor, mill-minor level 'il fuq mas-senior team. Daħħalna rappreżentant osservatur min-nisa u mill-academy li jiġi għall-kumitat kull ġimgħa M'għandux għalfejn jiġi kull ġimgħa però għalissa sakemm inpoġġu l-istruttura fuq bażi soda qed nippreferi li jkunu qegħdin hemmhekk anke biex aħna jkollna ongoing communication anke mal-fergħat. Jiġifieri inti n-nisa illum hemm ammont ta' ta' finanzi ta' involuti. U skwadra relevanti wkoll huma kompetituri flimkien mal-belt u l-oħra. Jiġifieri ma tistax, you cannot discard it, tgħid hu n-nisa jew, fhimtni, jiġifieri Għandek eluf kbar illi inti trid tara kif ħa ġġibhom biex iżżomm l-iskwadra kompetittiva. Intom il-Bajjar għandkom kowċ? Il-Paul Zammit. Le, le, Manġon. Manġon. Manġon. Manġon. Jiġifieri. Le, jien kont sa ngħidlek fuq Coppola. Coppola kellu problema bih. Coppola ried jitħallas, telaq, għada għaddejtu minnu. Kellek il-lakunza mar mal-ħibs. Imma jiena xorta naħseb. Imma Coppola kellu problema, qal li ma tħallasx. Ija, ħriġna statement fuqha, hemm proċeduri għaddejjin. Ħallassuh, ġifieri?
Le, le, le, din nikkontestawhom.
Coppola ma kienx parti mill-pjan tat-tim. Huwa ra li telaq. Fittex il-klabb għal ammont. Aħna qegħdin nikkontestawh dak l-ammont.
Hemm mhux aċċettat. Żgur li mhux aċċettat. Qed nikkontestawh. Aħna qegħdin ngħidu li hemm raġunijiet fil-kuntratt li jispjegaw dak li għamel il-klabb. Il-mistoqsijiet tekniċi forsi mhux neċessarjament nistgħu nsaqsuhom lill-President għax Chris Adodiel ovvjament jidħaq iktar mill-għadd, però inti qed issegwi, jkollok kuntatt mal-head coach Paul Zammit regulari. Għamiltu akkwisti tajbin fil-fehma tiegħi, jiġifieri rajt l-akkwisti li semmejna barranin li sal-bieraħ stess rajna jew dalgħodu stess rajna tħabbar ieħor, barranin ta' kwalità, Maltin t'esperjenza wkoll. Taħseb it-Transfermarkt fadallu. Ma tantx fadallu.
Ma tantx fadallu. Fadallu sal-aħħar ta' Awwissu, però li jibda qabel. Ma tantx fadallu. Li jibda qabel.
Qed nara li jonqoskom xi ħaġa fl-attakk. Jekk tara s-season li għadda bejn injuries u forma fil-pitch, kemm ma rridu Franklin Sasere, mhux li għandhom l-isem ta' two top strikers, però mhux li neċessarjament kellhom l-aqwa season tagħhom. Taħseb bħala preżent li għandek xi ħaġa nieqsa fl-attakk? Jiena ovvjament Għandi fiduċja u tajt mandat sħiħ lit-technical team biex jiddiriġina fuq dawn l-affarijiet li qed issemmi inti. Huwa punt validissimu, ovvjament inti taf il-futbol sew ħafna, illi dan qegħdin indirizzawh. U jien ngħidlek mhux biss fl-attakk. Fl-attakk joqgħoskom iktar.
Imma works in progress. In progress, hekk għandu jkun.
Hemm il-laqgħat bħalissa għaddejjin b'mod kontinwu.
Rome wasn't built in a day.
Ma huma daw, daw fiżikament ma jistgħux ituk iżjed milli qed ituk. Imma il-head coach u l-assistant coach u t-team manager kemm ħa jiltaqgħu ma' players kuljum daw? Għidli. Imma jekk tagħmel 20 siegħa u torqod erba' sigħat, ħa tiltaqa' ma' 20 plejer, le? Tista' tagħmilha di fiżikament? Impossibbli, le? Jiġifieri dawn għaddejjin il-ħin kollu bil-istudju, bil-dak li jkollhom l-aġenti available, bil-meetings one to one, bil-virtual meetings, l-online meetings, il-ħin kollu għaddejjin, nassigurakom. Mhux se nikkomparak, però. Kważi kważi, skużani, kważi kważi, Nistħi minnhom jien għax ngħid il-Madonna dawn ħa noħloqlhom xi problema jekk ngħidilhom isma' kellimni tal-aġent tara forsi tara x'naqra dal-plejer jibgħatlek naqra l-x'ismu tiegħu s-CV tiegħu l-videos u hekk. Kważi kważi nistħi minnhom sirt. Verità.
Mhux biex nikkomparak, però Michael Falenzia kellu ħafna kienu jarawh iħobb jinżel fil-ground l-ewwel ħaġa mat-tim. Hu wieħed milli joħloq ħafna animożità hemmhekk, mhux kontra t-tim ta' Vicky Cara, ta' meta jkun hemm kontra r-referee, jekk jinqala' xi ħaġa ma togħġbux, kemm-il darba daħaq f'ħafna animosità, u kien jissemma ħafna. Li għandha l-vantaġġi tagħha wkoll dik, eh, sa mbagħad nispjegalek. Inti ħa tkun wieħed minn dawk il-presidenti li toqgħod fil-VIP jew man-nies jew sa tinżel fuq il-bank. Għax hawn preżenti jinżlu fuq il-bank u hawn oħrajn li ma jinżlux. Jiena, il-kontroversja għextha ħajti kollha. u ma nixtieqx illi l-kontroversji li ħloqt qabel inġibhom fil-futbol. U l-ewwel ħaġa li għamilt meta lħaqt President, bdejt, bdejt, mhux ħa ngħidlek nibni l-pontijiet ta', imma bdejt niltaqa' mal-istakeholders li hemm kollha. Mal-MFA, mar-referees, mal-NPL, mal-ġurnalisti, ma' kulħadd. Mhux building bridges ta'. Imma making a statement, isma' jiena dan l-istil tiegħi, jien ma nixtieqx illi ikolli stil illi lili jidentifikani fil-futbol ma' kontroversi, anzi bil-maqlub, anke ma' presidenti ta' klabbs oħrajn. Nipprova nżomm relazzjoni ta' ħbiberija, ta' kollegi. Mhux Issa, rivali, l-element rivali, il-pika sportiva tal-isports, inkun qed nigdeb. Il-pika sportiva tal-ewwel logħba, ħa nsemmu l-ewwel logħba, il-Charlon irid jirbaħlu żgur lill-gżira, ġifieri, ma ċerti ħa nibqa' ngħidlek illi jien m'għandix il-pika sportiva, mhux ovvja li kieku xi tagħmel fil-klabb. Pika sportiva għandi ħafna. Ultimately għandu target jerbaħ l-unuri hu. Ħafna, ħafna. Żgur li Chris ma daħalx għall-flus jew għall-paga u għandu jgħid hekk. Le, jiena il-klabb inħobbu.
Daħal biex joffri s-servizzi tiegħu. Imma il-pika hemmhekk qiegħda, imma above that irid inżomm jien relazzjoni ta' gentleman ma' sħabi. Hekk hu. Jiġifieri dika naħseb li hi ma nħobbx nikkompara. Il-paraguni odjużi u x'net, żgur li le.
Ma narax, no.
Ta' Michael, ta' Michael, mhux għax qed ngħidlek li Michael kien. Ma kien jagħmel. Le, kien jagħmel. Karattu tiegħu. Imma mhux fin-natura tiegħi. Ara lilek, hekk narak bħal Michael. Ara jien, pereżempju.
Għandha l-pożittività. Il-bieraħ mort nara t-training filgħodu, fis-sebgħa u nofs ta' filgħodu l-imtarfa. Qas indunaw li kont qiegħed hemm. Fhimt, għadt għal. Is-somno profaj kultant tajjeb, eħe. Fil-ġenb,
kelli żewġt iħbieb miegħi li qegħdin fil-kumitat, fhimt, kellimthom naqra u mbagħad rani l-kowċ, għamilli hug u tlaqt l-hemm. Iżżomm low profile, hemm presidenti. Tant qed tistudja, ma. Dak l-istil tiegħi, imma imma. Hemm presidenti li jżommu low profile jekk marret il-media ħa jaċċettaw intervista però mhux ħa jitolbu jew ħa jgħidu. Aħna kellna president, Rod, biex il-kara. Mhux ħa jgħidu frontliners il-ħin kollu.
Li rebaħ il-lig u ħadd ma jaf x'ismu. Carm Galea.
Hekk, hekk, qed naqbel miegħek. Ma niftakrux. Eh!
Ħa nerġa' ndur, ħa nerġa' ndur fuq ta' Michael. Inti. Qas jafu bih in-nies, rebaħ il-liga. Mhux qed ngħidlek li Michael kien, nafu sew, Michael Tampari jiġifieri nafu anke barra l-futbol. Mhux qed ngħidlek illi kien jagħmel hekk għal għal din ir-raġuni li ħa ngħidlek. U dak għandu l-, Għandha l-vantaġġ tagħha li inti. il-way tiegħu.
B'dik l-attitudni inti, sewwa, għalkemm in-nies hemm barra jrawk ikrah jew antipatku, Qed tinfluwenza r-referee, tinfluwenza l-avversarju tiegħek. Imma dik tmiss way. Allura, the attitude could be positive.
Imma l-attitudni tiegħu. L-għaqda mela għall-interessi. Mhijiex l-attitudni tiegħek jew tiegħek jew tiegħi. Kull parti. Mhux kulħadd għandu l-personalità tiegħu. Dik hi. Issa inti qed toqgħod timita hawnhekk lil ġurnalisti oħrajn. Inti n-nies jarawk il-mużu. Inti jarawk ir-rodni. Idejqek bniedem milli mhux hu. You have your own character.
Pereżempju, Michael, inti taf għax inti bniedem tħobb tmur parties ukoll hekk. Fejn taraħ party. Għalhekk open tal-programm. Fejn taraħ party, Mike, tkun taf fejn qiegħed, jidħaq, jgħajjat, vera deheb ma' kulħadd. Jiena ma nafux. Socially ma nafux, u personally nafu ftit, ftit, ftit, ftit, ftit. Ara mbagħad jien ħaram ta' tiġi xi ħaġa ħażina ta' referee jew. Imma kif għedtlek.
Imma jiena m'għandix dak l-isfel. Assolutament, mhix l-istil tiegħi. Mela, qed nibdew noqorbu, noqorbu, ġifieri fadlilna daqs kwart 20 minuta oħra. Naħseb li s-sir ta' Pawlu Zammit u ta' Stefan. Le, le, le. Ġifieri, jiena pereżempju, il-bank ħajkun.
Pawlu Zammit u Stefan nammirhom immens il-mod ta' kif iġibu ruħhom man-nies. Għandhom l-istess karattru, eh? Le, ta, mhux l-istess karattru, le, le. X'inhi d-differenza bejniethom? Jien naħseb illi Paul iżjed emottiv. Coach Paul. Naħseb iktar emottiv, ija. U naħseb illi Coach Stefan iżjed iktar kif taqbad tgħid, iktar jaħseb. Jistudja, eh? Ija, ija, ija.
Coach Paul naħseb, ovvjament, għandu analysis, skills analysis inkredibbli. Billi għandek żewġ coaches. U l-knowledge tagħhom fil-logħob.
Żewġ coaches attakkanti. Ġganti hu. U żewġ coaches attakkanti fil-ħajja fil-ħajja kalċistika tagħhom. Fil-karriera tagħhom bħala futbolers. Ħa tkunu
tim mibni fuq l-attakk allura? Żgur mhux coach ma tibnux tim jiżbena l-aħħar 20 minuta il-coach tal-Ingilterra.
Il-head coach għandu ovvjament il-pjanijiet tiegħu, għandu tliet mudelli li spjegaħhomlna.
Jiġi spjegaħhomkom. Aw, l-style of play, aw, imma żombhom għalik.
Jew filosofija li għandu f'moħħu l-coach biex ovvjament jimplimenta waqt il-logħob. Tajjeb. Le, il-coach għamlilna lecture, ġifieri lilna li aħna m'aħniex parti mit-technical team qed jgħidilna kif hu jaħseb li hu l-aħjar metodu ta' logħob għall-klabb tagħna fiċ-ċirkustanzi li qegħdin fihom illum. Semmejna li. And jien naħseb li adotta l-logħba li jħobbuhom fl-aħħar X'inhi l-filosofija tal-klabb taħt l-amministrazzjoni taħt it-tmexxija tiegħek f'jgħandu x'jaqsam ma' youth development? Ħafna drabi f'dal-programm. Ħa ngħidlek Rudd, Jien nemmen illi dik hija l-iktar ħaġa kruċjali li nridu nitkellmu.
U dejjem qajjimniha f'dan il-podcast għax anke l-mistednin ta' qabel qed naraw illi anke semmejna wkoll xi ismijiet uħud miż-żgħażagħ, Shalom Magri, Liam Delicata, Kayden Fenech, Nathan Cross, dawn iż-żgħażagħ li tellagħhom il-klabb u proset ta' dan, bagħtuhom b'self, jieħdu l-esperjenza u jiġu lura. U naħseb dik hija xi ħaġa pożittiva wkoll. Ħaġibhom lura ġifieri. Dik hija xi ħaġa illi jiena nemmen. Telqu se jiġu jekk jara l-klabb imbagħad. Illi hija mhux importanti, ta' fundamentali. Illi inti, l-ewwel ħaġa, dawk il-minors illi għadhom ma sabux posthom mas-senior team, alright, imma għandhom il-potenzjal ta' sena sentejn oħra, inti mhux tħallihom ċiċċibeqqi. imma imma jkunu on loan ma' klabb li ħa jużhom, allura ħa jikbru, ħa jkabbru l-potenzjal, ħa jitgħallmu u meta jiġu lura jkunu right in time biex jislotjaw ruħhom fis-senior team, one. U għalhekk hemm il-kwistjoni ta' tal-loan, tal-loan. U secondly, ta' qabel, l-academy, minn nursery għall-academy, kif inti progressively Jirnexxielek tattratta plejers minn Birkirkara primarjament, pero' mbagħad ovvjament in-Nersin timliha kif qalu nurseries oħrajn bl-aħjar plejers u żżommhom miegħek. Illi inti tagħmilha b'mod tant attraenti u għalhekk tidħol l-infrastruttura, tidħol l-akkademja bħala akkademja fejn jittrenjaw, il-faċilitajiet, l-events illi jkollhom, kemm ittihom possibilità li jesperjenzaw ehm, tours barra minn Malta u sporting academies, sport academies barra minn Malta, daw kollha huma affarijiet illi trid tinvesti flus bar fihom u llum qegħdin naraw illi il-UEFA qiegħda tindirizza din, jiġifieri waħda mill-ikbar challenges li għandha hi kif ħa toħloq iżjed iżjed interess at academy level. Which is not easy. Għax l-akkademja ikun hemm il-parents jinteressaw ruħhom u l-ħbieb, imma mbagħad il-main trust tal-klabb ikun dejjem fis-senior team. Hekk hu. U l-istess għan-nisa, eh? Illum il-ġurnata taraw interess kbir. Looking at the broader picture dejjem dwar das-suġġett, Chris, jiġifieri and beyond Birkirkara, Insa inti you're part of the administration in Maltese football. Il-youth development min anke saħansitra kien hemm. Kien hemm artiklu ta' Norman Darmanin De Majo jumejn ilu fit-Times. Kien hemm kritika fl-aħħar ġimgħat, kien hemm anke min ittimbra bħala in-nurseries jew il-youth development f'ċerti clubs ukoll it's like a child care.
Jew sponsors. Inti kif tara, kif tara, taħseb li mixjin fit-triq it-tajba in ġenerali bħala pajjiż biex il-futbol Malti jipproduċi aktar tfal għall-ħames għaxar snin li ġejjin? Jiena naħseb li huwa ċ-challenge li għandna li għandna nittakiljaw issa. Jiena ma narax li sa issa għandna dan il-moviment biex ngħidulu hekk pożittiv li qed iħalli riżultat li huwa mixtieq. Jiena naħseb li hemm ħafna iżjed x'nagħmlu. Hawn rabja li mhux qed jintużaw il-plejers Maltin.
Iva, żgur li hawn rabja.
Il-kitba li qed jiktbulna, Rodney. Iva, iva. Naf li kellek ħafna xogħol kont imsiefer. Qatt naqra u anke Simon bagħatlu. Hija kbira. Però ħa ngħidluha kif inhi. Kien hemm xi ħadd, però issa meta jkollna lil Joseph u Llana Nabera li dalwaqt se jkunu hawnhekk nkun nistgħu niddiskutuha magħhom. Però interessanti ngħiduha li hemm min qal li hemm bżonn isir kampjonat ieħor. Bħalma kien ir-Reserve League qabel. Waħda, imma jkun in-Nord is-South, is-Central u Għawdex, għax issa għandhom problema Għawdex ukoll li jridu jitilqu jiġu hawn. Ikollok erba' u jkunu kollha bil-Maltin.
Ifhimni.
Ħalli jkollhom iċ-ċans jilagħbu. Qatt MPLF.
Kif tagħmilha ma nafx. Din id-diskussjoni li qed tgħid inti qiegħda tiġi indirizzata. Issa għandna ovvjament. Għax hawn rabja.
It-tiri li ser jiġru fuq il-homegrown players u l-barranin u l-limitazzjonijiet tal-barranin jekk hux ħa jibqgħu dawk il-limitazzjonijiet. Tiftaħ is-suq, tiftaħ is-suq kompletament. Hemm dik il-possibilità. Imma, imma dik hija, ovvjament, hija xafra taqta' miż-żewġ naħat. Issa hemm min qed jimbutta u hemm min hu qed jirreżisti naqra għaliha. Għandek ukoll l-inċentiv finanzjarju. Hemm min hu wkoll naqra konservattiv u hemm min hu iżjed iktar liberali fl-approach tiegħu lejn il-futbol. Għalkemm il-logħba ta'.
Imma, imma, imma ħa jkollha l-effett tagħha dik bilfors. Imma l-logħba Maltija, jiġifieri aħna l-MPL, il-Premier League, grazzi għal barranin li daħlu, hemm livell ogħla. Iva, Bużu. Hemm livell ogħla. Iva, imma inti li għadek kif għedt issa qabel. Iva, di, eh, dik oħra. Could be one of the, one, one of the solutions, ħa ngħidulha hekk. Biex dawk jilagħbu, biex toħroġ biex inti ma l-aħjar minnhom u titlifx tġib.
il-plejer indiġenu.
Għax da bħalma qal- Il-homegrown. Bħalma qal il-ħaġ, Għalin jekk insib min-nesti tagħna ħdax-il plejer stidel, il-ħdax-il plejer stidel Maltin jilgħab. Għandu raġun jew le?
Għandu raġun. Hundred percent. Tġib il-barrani għax il-Maltin. No brainer hu.
Għax tġib il-barrani għax m'għandekx choice f'selection fost il-Maltin. Bogdanovic qalilna li Għawdex, issa ħa nitkellem mhux hawn, Għawdex il-Malti Il-Malti, l-Għawdxi, qed jitlob flus ħafna iktar mill-barranin. Bil-flus li jitlob Għawdxi jġib erba' barranin.
Imma it-top tier players f'Malta, il-Maltin mhux hekk ukoll? Ejwa wkoll. Imma jiġifieri anke Għawdex issir qiegħda din.
Għawdex mhux. Mera ta' Imma li qed jiġri fir-realtà.
Mhux il-livell. Iva, ma xorta mera.
Għalhekk qed ngħid, mera li qed jiġri fir-realtà. Għalkemm naqblu. Fir-realtà qed jiġri hekk.
Mela Għawdex bil-fors ħa jiġri hekk ukoll. Għalkemm naqblu wkoll. Qed maybe slightly lower level. All right, għax rajna timijiet Għawdxin performance tagħhom illum il-ġurnata hija tajba ħafna. Paga wkoll stipendju, salarju jew sejjaħlu li trid għandu jirrifletti wkoll il-livell fejn qed tilgħab ukoll. Jiġifieri kulħadd naħseb jaqbel li l-livell ta' bejnietna baqa' dak li kien, progress sar però mhux neċessarjament suffiċenti, imma fl-aħħar mill-aħħar jekk il-livell minn hawn hekk tela' hekk, il-pagi minn mhux ħa nsemmi lil ħadd minn għoxrin sena ilu għal lum sparaw 'il fuq. U llum għandek ħaġa oħra.
Kellek surge 'il fuq ta' 200, ta' 200 percent.
Mill-pagi ta' dak iż-żmien għal Carlo. Il-co-funding, il-co-funding tal-MPL ħa tgħin lil. Huwa, huwa inċentiv tajjeb. Inċentiv. Li ħa tibda bi kważi jew bil-fuq minn nofs miljun ewro. Li dawk il-, li dawk il-pagi, imma, imma, imma dak l-ammonti ħa jmorru xi mkien. Le mhux hekk. Jiġifieri dawk mhux ħa jibqgħu fil-karus tal-klabb. Le, żgur. Importanti. Insieha. Importanti li l-klabb jinvestihom. Jiġifieri daw,
Jina għal-klab tagħna qed ngħid, imma l-klab tagħna hekk ħajamel, żgur 100%. We want to maximize the co-funding, ma nħallux ċenteżmu kista jkun, right? Imma fl-aħħar mill-aħħar mhumiex fondi illi ħajidħlu fil-kont tal-bank tal-klabb, ħajmorru fil-kont tal-bank, tal-plejers, tal-proġetti ta' infrastruttura, tal-akkademja. Eh, żgur, mela. Investiment.
Tajjeb.
Importanti, importanti ħafna li nżommu l-livell li żammejna s-sena l-oħra anke fl-Ewropa, għax dis-sena ddispjaċut jien bir-riżultat li ġabu ma' Sassuok. U anke Florian away. U anke Florian away li taqla' hawn, mela tirbaħ hawn tnejn b'xejn. Ma jfissirx li rbaħt u għaddejt. Mirt itlef tlieta wieħed imma ħamsa b'xejn, ħamsa b'wieħed. Il-livell tax-Shamrock Rovers. Imma kien hemm, kienu, kien hemm, kien hemm, kien hemm ħin fejn kienu draw. Iva, eh, ma periodu għal minn ħamsa. Ija, periodu qasir. Għal san tiqa fil-loba.
Ija, lena.
Jina ma rajtix il-loba kollha x'kien hemm eh, loba tal-Ingilterra ma rajt tara. Le, kien hemm Spanja Franza. Spanja Franza, kien hemm Spanja Franza. Hmm. Il-livell ta' Xemro Rovers. U kien nek la klabb ukoll. Mhux qed niġġustifika x'ħamsa buja dejjem riżultati kien ma l-livell ta' Xemro Rovers u afferma għala mit-tnejbxej li tilfu mal-Furjana l-ġimgħa li għaddiet. L-ewwel nett hawnhekk ħassew is-sħana, kien hawn sħana kbira, kellhom plejers neqsin. Plejer minnhom, biex tara d-dedikazzjoni u commitment tal-plejers, mhux għax hawn Malta le. Tax-Shamrock? Tax-Shamrock Rovers, li eliminaw lil Floriana miċ-Champions League. Iva, iva, iva, iva.
Third July, lagħab kontra Messi mal-Cape Verde. Semmejna diġà kemm marru tejb il-Cape Verde u tim nazzjonali sħiħ jilgħab but they are foreign based. U dil-ġimgħa kien qed jilgħab ma' Shamrock. U tilef l-ewwel logħba ta' Għali u l-bieraħ tluna jew ilbieraħ, l-bieraħ tluna u Tuesday. Jiġifieri baqa' sejjer minn Cape Verde u l-impenji man-Nazzjonal baqa' sejjer l-Irlanda u kompla bl-impenji. Ara x'livell, ara x'livell ta' plejer dak. Jiġifieri Cape Verde. Imma pereżempju. World Cup level. Shamrock Rovers kellhom plejer nieqes lagħab it-tieni leg. Ija, ija, ija, ma' World Cup level. Eh, żgur, żgur, eh, lagħab it-tieni leg u lagħab fil-World Cup ġimgħatej qabel. Jien imbagħad li nara l-Ħamrun. Il-ħanun tittammirhom għax wara dak li għamlu s-sena l-oħra, anka did-darba, il-Faroe Islands mhumiex ħżiena, Faroe Islands hemm. Eħe, mela, żgur.
Il-pajjiż huwa għaxar darbiet ikbar minn Malta, però 55,000 jgħixu hemm, imma kulħadd iffissat fl-isport. Għax m'għandhom x'jagħmlu xejn. Il-Ħamrun kellhom issues loġistiċi wkoll, kulħadd kif kulħadd. Iva, biex isegwejnihom fuq il-media. Dawn waslu sentejn sentejn qabel jew tliet sentejn qabel il-kick-off tal-logħba. Biex hemm draw tara l-Ħamrun. Kellhom disturbance. Żgur.
Disturbance fis-sens li anke kellhom xi players li kienu reluctant li bqgħu għaddejjin. Jalla. Player ikun dan il-mistoqsija. Għal ġid tal-futbol Malti, ta' ġifieri. Sa jkunu onesti. Għax jekk nibqgħu nġibu dar-riżultati, Intom, il-Presidenti, ħa ssibu iżjed min jgħin lil Sostenn, sostenn. Sostenn, qed tifhem iżjed? Plejer ikun irid il-mistrieħ tiegħu, aħna meta kellna l, taf int. Hi mhux hekk u. Inti l-ewwel esperjenza dis-sena hekk il-Bambineri tal-Gozo Weekender, suċċess wara l-ieħor fid-dartejn li organizzajniha.
Kien ikolli clubs għax ovvjament fl-organizzazzjoni ma' Ellen u ma' Simon konna konna nkunu involuti sew qabel dana li kważi kważi jikkontestawlek jew jiġġildulek il-fatt li qed iġġegħelhom għax kienet abbinata wkoll mal-Visit Gozo, mal-proġett tal-Gvern għat-turiżmu domestiku f'Għawdex, li ma jkunux riedu jitilgħulek għax il-PRS joġġezzjonaw għax one night, tibdel is-sodda tiegħek, tibdel l-akkomodazzjoni tiegħek, tista' taffettwalek il-kondizzjoni fiżika qabel il-logħba. U kellek dawn l-issues, qed tifhem, aħseb wara l-Ħamrun għax inti semmejt żewġ players, they were reluctant. U le, imma tara minn xiex għaddew dawn ukoll, jiġifieri. Maltemp, jiġifieri. Anke just one night, il-punt tiegħi, jiġifieri inti. In a real world, inti meta ssiefer għandek logħba barra, ħafna drabi hekk jiġri anke għat-tim nazzjonali, tmur tagħmel two nights, tagħmel two nights hemmhekk, jiġifieri tagħmel l-ewwel lejl wara li wasalt, tittrenja hemmhekk, tittrenja hemmhekk biex ġej minus one u mbagħad tilgħab il-logħba. Aħna il-players in ġenerali kultant naħsbuhom li qishom robots u Eh, mhux Dejja not robots, u daw, daw umani bħalna, ġiri daw. Ikollhom eh, id-dwejja.
Ikollhom id-dwejja, ikollhom il-ferri, ikollhom l-issues personali. Eh. Dak ta' South Africa. Ħafna minnhom. Għamel suwiċidju t-tetti wara li la. Tal-biki. Fil-World Cup, 25 sena. Tal-biki, ju. Eh.
Il-players għadhom ukoll, ħafna minnhom, għadhom edin jiżviluppaw. U ma xinu. sens illi daw 20 year old. They're in the limelight, pero. 20 year old, bus.
Taf kemilu? They aren't the Għandi t-tfal jien illum, għandhom 25 sena. They aren't the Għalija f'għajnejja għadhom it-tfal.
Imma raġel u mara. Imma xorta tibqa' tarahom it-tfal tiegħek, daw l-età tagħhom ikunu. They are showcasing their skills għax fil-World Cup qed jaraw, qed jaraw kulħadd, però fl-aħħar mill-aħħar huma għadhom. Eh, daw għadhom qegħdin jikbru. Għax il-ħin skada, fadlilna erba' minuti, semmejna Birkirkara, semmejna Kkomprendejna kif taqbad tgħid, inkorporajna s-suġġetti kollha bħalissa li inti għaddej fuqhom qabel jibda l-kampjonat, qabel jibda jibda l-istaġun. Birkirkar ovvjament huma parti mill-MPL. Il-proġett li ovvjament telaq minn Doctor Joseph Muscat, hemm Elena Abela wkoll li jaħdem qatigħ. L-MPL, ir-relazzjoni tiegħek, kemm ilek issa li dħalt fil-futbol, u ovvjament il-format. Il-format li għalik ħadt tkun l-ewwel esperjenza, però ovvjament from the outside smajt ħafna fl-aħħar sentejn kritika anke minn nies hemm barra. Le, le, interessanti. Il-kummenti finali. Mela, mela, le, le, jena nattendi jistajer dekrotni. Le, le, le, laqqa tal-MPL bat tifċu għadda. Dejjem, dejjem, dejjem.
Il-ġismu ma konċi għatem, meta tellaw il-ġismu. Il-polot. Il-polot. Ma ġil klaxer, ġil klaxer.
Ejja, mela, kien ġil klaxer. U ġu Michael. U Michael, spiteri. Le, jien nattendi l-laqat kolla. Jekk hemm bżonn, nerġi' u nerġa' nitlaq. Imma jien għassa jgħat ħafna unek, inkun iżjed Malta minn inkun barra. Fil-fat anka l-komitat, il-komitat il-laqqaħ darba kull ġimgħa, every Tuesday, s'issa mmissjajt darba waħda. U darb'oħra minlieh Wednesday għax kont it-Tlieta għadni ġej lura minn barra. Il-format. Il-format baqgħalna sena bih. Jiġifieri fuq tliet snin.
Iva, mhux hekk? Hekk hu.
Issa, internament fl-MPL hemm suġġerimenti biex jinbidel, jiġi twikjat, fine tuned. Jien naħseb illi naqbel ma' dan is-sentiment illi jiġi fine tuned. U mhux jien qed nitkellem, qed nitkellem għan-nom tas-supporters tas-supporters. Diġà hemm ċaqliqa minn is-futbol, eh? Is-supporters tal-futbol mhux is-supporters ta' Birkirkara biss. Mhux hekk. Alright.
Il-feel li għandi mis-supporters ta' Birkirkara hi li jixtiequ illi jinbidel il-format, hemm min jixtieq illi jiġi abolit kompletament u mmorru lura għal kif konna qabel, hemm min jixtieq illi jiġi tweakjat b'mod iebes illi kważi kważi lanqas tibqa' tagħrfu minn kif inhu bħalissa u hemm min hu iżjed qed jara t-tip ta' diskussjoni li qed ikollna fl-MPL mal-presidenti, mal-presidenti tal-klabbs oħrajn.
Li naħseb ħadd inżel tajjeb ukoll. Illi jidher jiena naħseb illi anke bħala president tal-klabb se naqblu. Pereżempju, Birkirkara, sewwa, Birkirkara diet ċaqliqa mis-season li għadda l-format ta' dis-sena. Il-presidenti jafu għax ovvjament. One, one, one, two, two, one. Inti kont jekk Birkirkara li għandna l-president hawnhekk sewwa, kienet jekk fl-opening ground, Tiġi l-ewwel.
U fil-closing ground. Tiġi l-ewwel. Tiġi l-ewwel, erbaħt il-lig. Erbaħt il-lig. Jekk fl-opening ground tiġi l-ewwel, fil-closing ground ġejt it-tieni, xorta trid tilgħab semi-final fil-final four. F'dik l-eventwalità, jekk ġejt l-ewwel u t-tieni, tlajt final mill-ewwel. Mill-ewwel. Tajba.
Tajba. Dik tajba.
Hija.
Tajba. Hija, hija, hija proposta li għaddew il-klabbs stess, il-MPL, iddiskutejnieha, naħseb li kien hemm qbil. Milli stajt nifhem jiena kien hemm qbil, ovvjament kien hemm. Tifranka s-semifinal hu.
Kien hemm ukoll konferma min-naħa tat-tmexxija tal-MPL, jiġifieri kemm Joseph u anke Alan. Naħseb illi ħa toħloq interess jiena wkoll hux. Chris Cardona, interessanti. Thank you.
Grazzi lilkom. Kif sibtha kemm? Koordinaw dan.
Aħjar mill-Parlament, grazzi bżax, aħna hekk. Jien insejt kif ili sisni barra jien insejt. Wi, ma hekk.
Isbaħ milli dieħel il-Parlament, dieħel il-Kamra tal-Kumitat ta' Birkirkara. Ejja mela, le, le, le, jiena. Aħjar ta' Birkirkara.
U naħseb kull żmien fih l-epoka ta'. Le, le, le. Kull epoka fiha s-sabiħ tagħha wkoll. Għax inti il-klabb hu, you are, it's your home. Għall-inqas ma jiġux in-nies il-ħin kollu fuq hekk għamilli pjaċir. Jiġu wkoll, taf. Għandi bżonn pjaċir, xorta għadhom għall-pjaċir. Imma l-klabb jiġi jsud it-tieni dar tiegħek. Hekk. Fihimt? Jiġifieri jiena qabel kważi l-uffiċċju kien it-tieni dar tiegħi. Imma l-klabb illum qisek meta tmur hemm ħa tiltaqa' ma' sħabek li taħdem magħhom, titkellem magħhom kuljum, tiltaqa' magħhom on a very regular basis, fhimt? L-emozzjonijiet, you share emotions. Meta tiddejjaq ħa jew ħa tibki, mhux ħa tibki waħdek, meta tifraħ ħa tifraħ ma' ħafna nies ukoll.
Il-ħajja
tal-isport hija sabiħa Għaliex għaliex hija emottiva ħafna, hux? Tara kif. Jiġifieri ttik ħafna emozzjonijiet, hu. Ronaldo jibki, Messi jibki, Bellingham jibki. Bellingham, Bellingham, eh. Jiskantawk.
Tara tgħid iva dawn rebħu kollox. Għadhom jibku. Mela, mela, mela. Imma fimni. Anke meta jirbħu.
Fuq l-argument li konna qed ngħidu l-plejer uman. Għax hemm barra jkun hemm sentiment għax il-player għal flus u dak għal flus u ħaġa u oħra, però fl-aħħar mill-aħħar il-player jispiċċa l-karriera sewwa fuq l-ixkaffa jrid jara l-unuri wkoll irid irid U l-player għandek ħaġa oħra, eh, trid tirrispetthom. eh. Il-glorja iridha wkoll. Ma tridx Is-suċċess iridu wkoll.
tinsulenthom. Għaliex ċertu deċiżjonijiet, ja ħasra, i- ikunu i- mhux maħsubin ta' imma tinsulenta l-intelliġenza ta' player. Konna qegħdin nitkellmu fuq il-loans. Jekk inti għandek player għadu żgħir, Hu kapaċi u taf iġġibu lura inti. Telaq minn tim b'saħħtu, qiegħed ma' tim so-so, ħa jieħu l-esperjenza. Orbtu b'xi ħaġa li ttih id-dinjità lilu meta jiġi lura. Jiġifieri hemm dak l-element ukoll. Ta' pride.
Mhux hekk?
Ttih ċertu dinjità. Fhimt? Eh. Naqra unur hu. Vera. Fuq il-World Cup int mal-Ingliżi. Le. Suppost.
Jien mal-Liverpool u dil-World Cup żammejt ma' Norway. Ma eh, taf għalfejn? Għandek 50 sena. 54. 54. Mela inti. Xi hu? F'Santa Lina jien.
Fin-1966. San Bert propja tal-Gargur jien. Fis-66 rajt il-Ingliżi.
Fis-66 rajt il-Ingliżi jirbħu l-World Cup. Missieri, jien ma rajthomx.
Dak għadu ma twelidtx.
Hi, fis-72 twelidt.
Fis-72 twieled.
Daqs kemm għandek żmien int.
U issa. Jien missieri rom, missieri rom hija, imma l-bira min jaf kemm beka. Min għadu, min tweled. Għax baqa' jżomm mal-Ingliżi l-għajja u li moħħi. Min tweled, min tweled fis-66.

Thank you ħafna. Thank you Chris Cardona, President ta' Birkirkara. Siegħa bl-eżatt. Regolari. Ejja, naħseb illi kellna diskussjoni wkoll ta' kwalità fil-fehma tiegħi. Nerġgħu nkunu magħkom. Grazzi lil Luke Zerafa, Simon Abela wara l-kwinti. Naħseb sena wara. Episodju seba' l-ġimgħa d-dieħla komplu segwu il-mezzi soċjali tal-Malta Premier kemm Facebook kif ukoll Instagram.